Исән-сау гына кайтып җиттегезме, балакайларым? Юл бик нык арыткан дип, менә мин тәмле чәкчәкләр пешердем, мунча яктым, чәй кайнаттым. Әйдәгез әле кулланма юк, бердәмләп чәй эчеп алыйк. Апа, Леонид интернет тотмый, җәйге юакны ничек уздырырбыз соң? Әтибе, әни күпме әйди инде сиңа? Таша шул телефоныңны, утырма инде бездә. Ни бар анда? Ничек инде, монда синнән башка минем уйнарга бер дустым да юк. Чүп, тәни кәефне төшерми. Тусарта була ул. Их, тәмле чәйләре бозынлыкларым янымда. Ни теләсәң, шул өстәлдә шикәре дә, балы да. Саулармы сез күршеләр, иң-иң якын кешеләр? Исәнмесез, саумысыз. Авылыбызны сагынып кайттыңызмы, балакайларым? Әти-әнилегез исән саулармы? Яхшы гына. Сезгә күбидер сәламнәр юлладылар. Быел минем дә оныкларым, Алла теләсә, җәйне минем янымда уздырырга теләк белдерделәр. Шуларның кайтканнарын көтеп йөрим әле. Кайтырлар, кайтырлар, күршеләр. Әйдә әле безнең белән Сафкова да бер мәтрүшкәле чәй эчеп, чык-чактан авыз итеп, дога кылып алыйк әле. Бабуленька, родная, ты где? Обал, минекләр түгелме соң бу? Кайчыда алмадым үзләрен? Ярар, балакайларым, мин тавыкларны ашатып керәм, ә сез ял итеп алыгыз. Ислам, ташла инде шул телефоныңны. Әйтә тәүәни усаклашабыз, күршеләр белән танышабыз. Тукта инде, кая теге карашкан эшләпәсен киеп бер селфина төшереп алыйм әле. Шәһәргә баргач, тел шартлатырлык бер мактанырлык булсын. Егет кача кешегә бер таман сой кешми. Кызлар шикелле юпа кияфәткә фотога төшермә инде, Нәкәш.

Фидания, син кая җыендың болай? Чишмә буена су артыннан төшеп менәм, кызым. Юктанием, мин үзем. Алинә кызым, нигә бик моңаеп басып торасың? Балтаң суга килеп төшмәгәндер бит? Вот думаю, как я сюда попала. Еще не суга упала. Еле бит әле чишмә буена. Юк, төшмәгәндер кызым. Я говорю, не упала, а попала. Мамыл да инде кызым. Мамыл да инде алар. Киләсе елларга кайтып җитәләр. Атна атасында сөйләр шул. Алинә кызым, менә мин җирләрне өлгердем. Менә үзең авыз итә. Спасибо, сами кушайте. Кушайте деме? Нинди кушайте булсын? Җиләкләрем өлгерде дим. Ох, кулланмасам бу бала чаганы. Әти-әниләре генә гаепле бит туган телебездә сөйләшмәвенә.

Уенчык дисәм, уенчык түгел, аның әле бәясе дә бер ат бәясендә ди. Кая бара бу дөнья? Әйттем бит мин сиңа, күпме генә тырышсак та монда интернет тотмый ди. Слав, алай булгач монда бер кызыгы да юк инде. Шәһәргә кайтып китсә булмас. Әллә соңмы әйтәм, Әйдә күзгә төшәбезме? Бармакларны да алырбыз. Әйдә су булмаса, тиз генә җыелыйк та. Белә әле, белә әле рикән бит. Белмәмешкә генә салышалар икән бит болар. Кышытка белән бер кундырмый булмас. Күр, кыламышларын күр, тәрбиясезләр. Күптән тотып карыйсым килгән иде бу нәрсәне. Ой-ой, шуның нәрсә? Үзе ялтырый тагын? Эштә тыштан ялтырый, эштә калтырый торган ни ул Саниякае? Балачакның иң кадерле алтын минутларын алсын инде шушы кечкенә генә пыяла кисәге. Безнең балачак кыен елларга эләксә дә, бик күңелле иде шул. Әйе, әйе, төшемә керә. Чишмәбездән күп сәлам үзегезгә. Рәхмәт, Акбагы. Минем кызым да сулык буенда булдымы? Әйе, Гаони, син безне гафу ит, без бер дә дөрес эшләмәдек. Ләйлә мине бик матур су буена алып төште, авыл белән таныштырды. Дустым буласың килсә, туган телебездә сөйләш, диде. Рәхмәт, кызы. Ого, сез здесь? Кояш йөрдегез сез болай. Безнең белән балыкка бармын инде кез булгай. Нишләп бармаска ди? Кыз барга балык тоттырмаймын ди. Ничего себе, это ты? Әйе, мин. Нәрсә дисез сез? Кулларым биодан бирле кабагына куллана. Менә шунда телефоннарыбызны гына куеп торган идек. Керүебезгә юкка чыкканнар. Эф,

Дусларыгыз белән ата-ана телегездә сөйләшегез. Сез туган телебезне сакламагач, кем саклар соң? Телебезне онытмагыз, югалтмагыз. Кайда гына яшәсәгез дә, онытмагыз. Теле барның иле бар. Туган теле. Туган теле, татар теле мине. Безнең өчен иң-иң якыны. Саклыйк аны, яклыйк аны, дуслар.